Guhdarên hêja û delal dem û çaxê we xweş û geş bin. Em bi xelekeke nû ji bernama welatê xwe binase dîsa biwerene. Me di xeleka derbasbûyî de bernama xwe bi xaknîgarî û zengîniya sererd û binerd û çand û foklor û bi navdar û dengbêjên Amedê û her wiha bi navçeya Çermûgê bi dawî kiribû. Di vê xelekê de em ê bernama xwe ji navçeya Çinarê berdewam bikin. Navçeya Çinarê Çinar navçeyeke Amedê ye. Navê wê yê kevin Xana Axpêrê ye. Xana Axpêrê li başûrê Amedê sih û du kîlometran dûrê bajarê Amedê ye. Navçeya herî nêzîkî bajarê Amedê ye. Rûpîva wê hezar û neh sed û pêncî û du kîlometre çarçik e. Bajar di deştê de hatiye avakirin. Nod û du gund û heft çil û heft mezra girêdayî çinarê hene. Li gor daneyên sala du hezar û pazdan hejmara şêniyên çinarê heftê hezar û pênc sed û nozdeh bûye. Çinar bi xwe ne navçeyekî kevn e, navê wê yê kevn Melkîs e. Berî niha çend salan navçeyeke piçûk bû, di navbera salên hezar û neh sed û sih û neh, hezar û neh sed û pêncî de dewleta Tirk penaberên ji Bulgarîstan û Qudsê anîn li vir bi cih û war kirin, bi taybetî Tirkmen jî anîn û li gundê der û dorê Çinarê bi cih û war kirin, Armanca dewletê ya bingehîn ew bû ku kurdan û axa ku li ser dijîn ber be tirkîtiyê ve biguherîne. Piştî ku Tirkmen li Çinarê bi cih û war bûn, hejmara şêniyên wê roj bi rojê zêde bû. Di salên hezar û neh sed û sî û heftan de bû navçe, dîroka Çinarê û ya herêmê kêm zêde yek e. Li gorî agahiyên arkeologan herî pir şopên hûriyan li vê herêmê têne dîtin. Heta niha jî gundê hûriyan, besta hûriyan û gelek bermahî û xirbeyên di serdema hûriyan de gihana roja me ya îro, wek çawa me gotî hûrî û mîtanî jî yek qewmî bûne û ew pêşî û bav û kalên kurdan in. Wan li vê herêmê hukum meşandine. Di roja me ya îro de ji bo Başûrê Qerejdaxê mala Mîtaniyan tê gotin, ango welatê Mîtaniyan. Piştî ku Asûrî li herêmê di bin desthilatdar bajarê binavûdeng yê bi navê Taşhana ava dikin. Li rojhilatê Başûrê Çinarê deşta Kîkan heye. Tê bawer kirin ku navê vê deştê ji navê qralê Asuran Kîkyan maye. Her çendî navçeya Çinarê nû be jî lê di cewhera xwe de dîrok jê difûre. Li herêma Çinarê şkeftên bi navê Şkeftên Silêman Axa hene. Li Xanika Jêrî û li Kêleka Reşçayê neh şikeftên dîrokî di bedena çiyê de kûlayî hene. Tê gotin ku mirovek bi navê Silêman Axa li vir jiyaye û ji ber vê jî jê re tê gotin Şikeftên Silêman Axa. Her wiha li nêzîkî Ava Reş gelek şikeft hene. Keleha Zerzewan li ser rêya Mêrdînê ye. Ev kele li ser çiyê li cihekî bilind ava bûye. Li Hawîrdorê Kelê dîwarekî bilindahiya wî heftî metre li Hawîrdorê Kelehê hatiye pêçandin lê mixabin niha hemû heriftiye û tenê dîwar maye. Li derdora Çinarê gelek kavilên dîrokî hene ji van xirbeyên dîrokî xirbeyên li Girê, Permaxê, Qazûxan, Şixrê û Dercel û Tila Rabin û wekî din jî gelek şûnwar û kavilên dîrokî li derdorê têne dîtin. Navçeya Çingûşê, Çingûş li bakurê rojhilatê Amedê dikeve, sed û hevdeh kîlometran dûrê bajarê Amedê ye. Firehbûna xaknîgariya wê çar sed û heştî û neh kîlometre çarçik e. Li gora îstatîstîkên du hezar û dehan hejmara şêniyên navendê deh hezar û çar sed û newt û pênc digel tevahiya gund û mezrayan sêzdeh hezar û çar sed û şêst û du do bûye. Sih û heft gund û sih û du mezra girêdayî Çingûşê ne. Navê Çingûşê yê kevn, Çîm kûş e. Li gor lehçeya zazakî çîm çav e, gûş jî şil e. Ango çavê şil yan jî çavê bi rondikan şil. Lê rastiyek heye ku Osmaniyan ev herêm pişaftina bi Tirkbûnê re rû bi rû hiştine. Di salên hezar û şeş sed û yekan de di serdemê Kapî Kiran Mehmed Paşa de niştecihên bajêr piraniya wan ji Ermenî û Kurdan pêk dihat. Piştî vê dewletê gelek malbatên Tirk ji Kafkasyayê anîn û li vir bi cih kirin. Bi taybetî li navendê bi cih û war bûn. Gelek Kurdên li navenda bajêr dijiyan bi wan re asîmîle bûn. Ew gotina ku dibêjin navenda navçeya Çingûşê hemû Tirkmen in ev ne rast e. Lewra piraniya wan Kurdên asîmîlekirî ne. Çinguj di sala hezar û neh sed û pêncî û sisiyan de bûye navçe bi Amedê ve hatiye girêdan. Ev navçeyeke çiyayî ye, axa wê piranî bi kêlî cot û çandiniyê nayê. Çemê Çinguşê di nava çiyan de diherike, jiyanê dide herêmê û tê ser Çemê Dicleyê. Li Çinguşê. Gelaya ku di kenîşteyên xirabe û her wiha berhem û kavilên dîrokî pireke dîrokî xuya dikin. Bi bilindbûna sed û pêncî metre li ser zinarekî kela hatiye avakirin, di demê xwe de ev pir girêdayî vê kelayê bûye. Di ketina navçeyê de li milê rastê avahiyeke bilind û dîrokî ber bi çavan dikeve. Ev avahî ya dêra Ermeniyên Ortodoks ya bi navê Surb Asvat Zadzîn e. Ev dêr di sedsala pazdan de hatiye avakirin. Mizgefta Elî Beg jî di salên hezar û şeş sed û heştî û heştan de ji aliyê Mehmed Elî Beg ve hatiye avakirin. Mizgefta mezin ya ku li Çingûşê ye berê dêr bûye paşê wergerandine mizgeftê. Di serdemê artokiyan de hatiye restorekirin. Pira dîrokî ya Çingûşê jî pireke dîrokî ye, tê gotin ku ji aliyê Kapî Kiran Elî Paşa ve di sala hezar û şeş sed û sisiyan de hatiye çêkirin. Hevdeh metre bilindbûna pirê ye, pênc metre jî firehbûna wê ye. Ev pir herêmê bi riya bazirganî ya herbî şinve dide girêdan. Navçeya Erxeniyê Navçeya Erxeniyê li bakurê Amedê dikeve, pêncî û heft kîlometran ji Amedê dûr e. Li ser rêya Xarpêtê di quntara Çiyayê Zûlkîf de hatiye avakirin. Rûpîva navçeyê. Hezar û çar sed û heftî û neh kîlometre çarçike Erxenî di cihekî pir stratejîk de hatiye avakirin. Di aliyê dîrokî de navçeyeke kevne û navçeyek ya Amedê yî mezin e. Heftî û pênc gund û sed û heşt mezra girêdayî navçeya Erxeniyê hene. Erxenî di sala hezar û neh sed û bîst û heftan de bûye navçe, pêşî navê wê Osmaniye bûye. Di sala hezar û neh sed û si û heştan de navê wê bûye Erxenî. Bi giştî hejmara şêniyên navçê û gund û mezrayên wê sed û duwazdeh hezar û heşt sed û şêst û heft e. Wekî tê zanîn di serdemên dîrokî de çend navên di jî li vê navçeyê hatine kirin wek Akranya, Erkenî, Ekranî Kana, Yanarî, Zulqerneyn, Hana, Ur, Aşat, Arsaniya, Osmaniye û Erxenî. Cihê Erxeniya niha û ya kevin cuda ye. Erxeniya kevin di Quntara Çiyayê Kolat de hatiye avakirin. Lê niha dewsa wê de tenê xirbên kelayeke herifî xuya dike. Ev kela kengê û ji aliyê kê ve hatiye çêkirin dîroka wê ne diyar e. Cihên navçeyên yên dîrokî kotê berçem û hilar e. Di van salên dawî de li gorî lêkolîner û arkeologan berî Zayîna Îsa heft hezar û du sed û pêncî heta şeş hezar û heft sed û pêncî, Mirovahî li vê herêmê bi cih û war bûye. Şaristanî li vir ava kirine. Li Hilarê kevirên qawartî gelek bilind û fereh xuya dikin. Sê sed metre di navbera Kotê Berçem û Hilarê de mesafe heye. Ji bilî Kotê Berçem û Hilarê Dêra Meryem, Şkeftên Hesem û Xirbeyên Bervan û şûnwarên dîrokî yên gelekî kevnar in. Bi taybetî li gundê Xanê gelek cih û warên dîrokî li wir têne dîtin. Dîroka vê navçeyê ji ya bajarê Amedê ne cudatir e. Hêzên ku desthilatdarî li herêmê meşandine her wiha li ser Erxeniyê jî bandora xwe meşandine. Navçeya Hezroyê Hezro yek ji navçeyên Amedê ye. Rûpîva Hezroyê çar sed û nozdeh kîlometre çarçik e. Bîst û çar gund sih û şeş mezra girêdayî navçeyê ne. Li gorî daneyên du hezar û pazdeh nifûsa navçeyê bi giştî şazdeh hezar û neh sed û hevdeh ye. Di sala hezar û neh sed û çil û sî siyan de bûye şara darî, sala hezar û neh sed û pêncî û çaran de jî bûye navçe û bi Amedê ve hatiye girêdan. Navê navçeyê berê Hataro bûye. Di belgeyên Asûran de ev nav derbas dibe. Îhtîmaleke mezin ew e ku ev nav bi ermenî be. Li vê navçeyê berê ermenî û kurd bi hev re jiyane. Ev herêm jî ji hêla bicûhûwarbûna mirovahiyê gelekî kevnar e. Xwe digihîne serdema berkevir. Ji demên neolîtîk û vir de mirovahî li vir dijî. Di roja me ya îro de şikefta qebl û gundên şikeftan û gelek wargehên dîrokî mînanî muzexaneyekê ji serdema berkevir ve mayî radixe ber çavan. Dîroka Hezoyê ji ya Amed û Kurdistanê ne cudatir e. Li ser vê herêmê Hûrî, Mîtanî, Med, Hatî, Pers, Asûr, Roma, Merwanî, Eyûbî, Selçûkî û di dawiyê de jî Osmanî bûne hikûmdar. Li Hezroyê cihên dîrokî gelek in. Wek mînak Kela Tercîl, Şehabûddû, Tirba Şapûr û Kavilên Began. Li Hezroyê aborî li ser xwedîkirina ajelan û çandiniyê ye. Li axa navçeyê madenên binerdî gelek in. Fîrmeyên dewletê ku kurd hesin petrol dertînin, mixabin gel jî xîzan e. Navçeya Gêlê Guhdarên Delal Navçeya Gêlê navçeyeke dikeve bakurê Amedê. Bêncî û du kîlometran ji Amedê dûr e. Navçeyeke çiyayî ye. Rûpîva wê çar sed û pêncî metre çarçik e. Bîst û sê gund û bîst û çar mezra girêdayî navçeya Gêlê ne. Li gor daneyên du hezar û dehan nawend û digel hemû gund û mezrayan hejmara şêniyên wê bîst û sê hezar û du sed û sih û neh e. Guhdarên delal, di serdemên dîrokî de gelek hêzên desthilatdar li vê navçeyê ango li gêlê bûne desthilatdar, kî hatibe li gor zimanê xwe navê xwe lê kiriye. Kurdan jê re gotine gêl Asuran, Aşîpalîz, Ermeniyan, Walaraseko, Suryaniyan, Engîl yan jî, Engelene, Roma, Artagirata, Bizansan, Basîlo û Tirkan jî ey bi nav kirine. Ev navçe jî navçeyeke ji serdema berkevir ve heta niha bûye wargeh ji bo mirovahiyê. Bi kêmahî li vir deh hezar heta bîst hezar sal mirovahî li vê herêmê dijî. Ji serdemên kevnar de mayî gelek tirbên ji keviran têne dîtin, her wiha piştî serdema neolîtîk ya tarî gelek şopên hûrî û mîtaniyan lê têne dîtin. Dîroka gêlê ji ya Amedê ne cudatir e. Piştî sûbarî, hûrî û mîtaniyan ji Urartiyan û Medan bigire heta ku bigihîje Abasî û Osmaniyan sêzdeh hêzên desthilatdar, Di herikîna dîrokê de li vir hukimdarî meşandine. Dîroka Gêlê pir fereh e. Şerabxanê Bidlîsî behsa Gêlê dike. Li vê herêmê dîroka herî mayînde şopên dîrokî yên Asuran têne dîtin. Keliha ku ava kirine heta ku niha jî li ser lingan e. Hawîrdorê kelê ji çem zinaran pêk tê, ji kelayê çar tûnêl lexim xwe berdidin ser çemê Dicle. Li derdora kelayê wekî sed sehrîncên cemidandinê di textan de kolandî hene. Ev sehrînc ji ava baranê tijî dibin. Li navala dêran hê jî Ji demê berkevir ve ta niha di kûrahiya newalê de û her wiha di serdemê sûbarî û hûrî û mîtaniyan de gelek mezelên di tehtan de kolaî û şkeft û sarînc hene. Lê ji ber bendavên li herêmê hatine çêkirin gelek mezel, avahî û şopên dîrokî di bin avê de mane. Li Gêlê du kaniyên dîrokî serê wan bi gumbet hene, kaniya Ceyno ango kaniya jinan, kaniya Camêrdo ango kaniya mêran, ev herdu kanî kengê hatine çêkirin dîroka wan ne diyar e. Li Gêlê gora Hezretê Îlyas û Zilkîf pêxember hene û her wiha behsa gorên gelek ewlîya û pêxember û malbatên wan jî li Gêlê dikin. Ji ber vê jî ji Gêlê re tê gotin Bajarê Pêxemberan. Li vê derê girê Aldirê heye. Di vî girî xirbeyên bi navê Qelaqiş hene. Tê gotin ku berê li vir du peyker hebûne. Peykerek ji wan serê şêr bûye yê din jî teyrê duserî bûye. Bi munasebeta peykerê teyrê duserî gelê herêmê ji vî xirbeyî re gotine Qela Qij. Guhdarên hêja em li vir gehîştin dawiya bernama xwe, Ta ev xereka were em ê bernama xwe bi navçeya Farqînê berdewam bikin ta wê demê her şad û bextewer bin.